Иры хӕхбӕсты, Иры ӕппӕт кӕмтты цы бирӕ фӕлтӕр фыдӕлтӕ фӕцард ӕмӕ дзы уыдон цы фарн ныууагътой, уый афтӕ ахадгӕ у, ӕмӕ йыл рӕстӕджы цыддӕр нӕ тых кӕны. Сӕ рагон туг абон онг нӕ дадзинты, не уӕнгты ӕмӕ зонды ӕнӕрынцойӕ змӕлы. Ӕмӕ уый фӕрцы историйы цыды цы фӕлварӕнтӕ бавзӕрстам, уыдонӕн сӕттын нӕ бакуымдтам. Уымӕн ӕмӕ нӕ сӕфы фыдӕлты фӕд, ӕгӕрон у фыдӕлты фарн ӕмӕ нӕ амондӕн ницы ис ирон лӕгӕн фыдыуӕзӕгӕй адджындӕр. Уый нымайӕм нӕ раттӕг, нӕ дарӕг ӕмӕ нӕ уромӕгыл. Кӕд абон бирӕ хӕххон зӕххытӕ сафтид сты, уӕддӕр уырдыгӕй ралидзгӕ адӕм сӕ нымайынц сӕ гуырӕн авдыныл ӕмӕ ӕппӕты зынаргъдӕр бынатыл а зӕххыл. Ахӕм хъӕутӕй иу у хохы Саниба. Хъӕу тынг рагон кӕй у, ууыл дзурӕг у, хъӕуы астӕу чи ис, уыцы Алайнаг дуджы уӕлмӕрд. Цы дыууадӕс ӕппазы дзы ис, уым ссардтой се нусон бынат нӕ рагон фыдӕлтӕ. Цы дзаума, цы сыгъзӕрин ӕхцатӕ дзы разынд, уыдон хауынц ӕхсӕзӕм ӕвдӕмы нозтӕм, ӕмӕ ӕвдисынц, кӕй сӕм уыд бастдзинӕдтӕ Иран ӕмӕ Византияимӕ. Ахуыргӕндты хъуыдымӕ гӕсгӕ дзы абоны ирӕтты фыдӕлтӕй та фыццаг ӕрцардысты тӕгайы байзӕддӕгтӕ Тулат ӕмӕ Кундух, фӕлӕ ма хъӕуы равзӕрды тыххӕй бынӕттон цӕрджытӕм ӕрхӕццӕ ӕндӕр таурӕгътӕ дӕр.
Ӕппӕты разӕй Санибамӕ ӕрбалӕудис Хъуаладжыры комы Есенатӕй Ерби, зӕгъгӕ. Ӕмӕ ӕрхъӕу кӕм и, уым йе скодта хӕдзар, фӕлӕ хъӕумӕ-иу цасдӕрмӕ афтӕ уӕнкъӕдзӕх скодта йӕхицӕн хӕдзар. Уыцы систа абондӕр стихмӕ. Афтӕмӕй йӕ фӕдыл ӕрбацыдысты уырдӕм Бекатӕ, уырдӕм ӕрбаласты Бекатӕ, Дзыгойты, Сидахъхъатӕ, Куындыхатӕ, Ӕмбалатӕ, Дзусатӕ, Фидаратӕ, Хъатуратӕ. Ӕргъордӕн ӕз иуатӕ. Ӕмӕ афтӕмӕй сӕрӕн райдтой, хъӕуы аразын райдтой, бирӕ ӕвӕццӕгӕн фӕфыдӕбӕттӕ кодтой. Нӕ хистӕртӕ цы хъуыстоны уыдтам, хъӕд уыдис уым, ӕмӕ хъӕд цагътой, сӕхицӕн зӕххытӕ сарӕзтой, хуымзӕххытӕ. Уыдисты бирӕ хосгӕрстдӕр. Фос дарын райдыдтой, цӕрын райдыдтой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Санибамӕнӕджы фыццаджыдӕр ӕрцыдысты адӕм Уӕлладжыры комӕй ӕрбахаудысты ардӕм дыууӕ фсымӕры. Ӕмӕ иу цы дыууӕ фсымӕры боныгон сӕм цы ныфсыди, мӕ боныгон куы акастысты мӕ федтой ацы дзӕбӕх рӕтты, мӕнӕ дон цӕуы хъӕуы бынатӕн, зӕгъгӕ, уӕд ацыдысты мӕ сӕ фыды ӕрбакодтой ӕмӕ йӕм ӕрцардысты. Сӕ номтӕ та хуыд не сты, афтӕ Значит, хистӕрӕн, дам, йӕ ном уыди Зил, йӕ кӕстӕр фсымӕрӕн та Фидар. Ӕмӕ ӕрбакодтой сӕ фыды ардӕм. Мӕ куы рцардысты, уӕд йӕм значит, рауагътой мыггӕгтӕ, ӕмӕ дзы иу рацыди, значит, Зилатӕй ныффыста, иннӕ та Фидаратӕй.
Мин ӕстсӕдӕ иуӕндӕсӕм азы Уӕллаг Санибайы уыдис ӕртиссӕдз хӕдзары, Дӕллаг Санибай та Дӕсӕмӕ ссӕдз мин ассӕ дӕнӕоз фарӕстӕм азы та сӕ нымӕц схӕццӕ дыууӕсӕдӕ цыппор хӕдзары онг. Уыдис дзы Фидараты Галуан, Есенаты Гӕнах цалдӕр мӕсыджы. Мин ассӕдӕ ӕхсайӕм азы дзы арӕзт ӕрцыд аргъуан. Уым дины кусджытӕ сывӕллӕтты ахуыр кодтой Ӕгъуызаты Иуанейы конд ирон абетӕм гӕсгӕ кӕсын ӕмӕ фыссын. Мин ассӕдӕ ӕртын ӕхсӕзӕм азы хуымзӕххытӕ кӕй нал фаг кодтой, уый тыххӕй адӕм лидзын райдыдтой заманхъулмӕ, зилгӕмӕ, ӕндӕр хъӕутӕм.
Иу заман, ӕвӕццӕгӕн, зӕххи фаг нӕ уыд ӕмӕ дзы бирӕтӕ аҕыдысты Елхотмӕ. Елхоты лӕрӕджы сӕххӕсти сӕдӕ ӕвдай азы. Ныгом Дзыгойты дӕр бирӕ баззад цӕргӕ, абон дӕр уым цӕрынц нӕ хӕдзарвӕндаг. Мӕнӕ мӕхи фыд ӕмӕ йӕ ӕфсымӕр уыдон дӕр ацыдысты у зӕххытӕ истой ӕмӕ сын загътой афтӕ, кӕд пысылмон дингӕ истыстут, уӕд у зӕххытӕ, кӕд нӕ, уӕд уыгу ӕфсымӕр загътой, мах нӕ дин ницӕуыл баедзыстӕм сызгъӕрин, ӕндӕр ын фӕстӕмӕ ӕрбаст нӕ хохы сӕргӕй баззадысты. Спорх фыццӕгӕм азы хӕст куы райдыдта, уӕд нӕм тынг бирӕ фӕсивӕд уыди. Ӕрвылсы дыууӕ хъӕуӕй фӕндзай ӕртӕ адӕймаджы ацыдысты хӕстмӕ. Ӕхсай фондз хӕдзар уыдысты, мӕ дзы фӕндзай ӕртӕ ацыди хӕстмӕ. Уыдонӕй цыппар уыдысты Дзусаты мыггагӕй цыппар ӕфсымӕры, ӕмӕ цыппарӕй иу ссыдис сӕфӕй. Хъӕдураты Хъамболаты фырттӕ дыууӕ Барис ӕмӕ Рамазан ацыдысты, дыууӕйӕ дӕр нал ссыдысты. Дзиуаты Исламы фырттӕ дыууӕ Долат ӕмӕ Хъазыбег ацыдысты, уыдон дӕр баззадысты уым. Ерманашкъиатӕй Чагъа ӕмӕ Темырхъан, дыууӕ ӕфсымӕры, уыдонӕй ацыдысты фондз, ӕма ма дзы ссыди дууӕ, иу дӕр сӕфтӕ мӕнӕ Чермен, гъоймаг ӕми Черхӕстӕй Чазӕмӕ мӕнӕ абоны уӕлхъуси мӕнӕ бирӕ азти дзӕбӕхӕй фӕцӕрӕд. Гъоймаг нӕ хистӕр угьер мӕ Хасани ба ӕй хӕсти чидӕрӕн сахъаттӕн чи ситиой. В общем, уордугӕй ма ӕрбацудис, фараст ӕма ссӕдзӕй базадӕсти гъом, фараст ӕма ссӕ- фараст нафӕлӕ ӕртиндӕс ӕма ссӕдзӕй. Баззадысты ныринӕ дыууӕ ссӕдзмӕ ардӕм нӕ бӕхӕй ӕрбайст. Ӕмӕ дзы абон ма иунӕг баззади, нӕ уӕлхъусы, ӕндӕр дзы ничуал и уыдонӕй. Ӕмӕ цыппор цыппӕрӕм азы мӕнӕ хъулгъайы куы арвыстой дӕлӕмӕ, уӕд мах Санибӕгон, махӕн Хъазбечы хох куыд рахаста Гӕналдон, афтӕ рахиз фарсмӕ Хъобаны Поэты саджилӕгмӕ уый радтой Гуырдзийӕн, Хъазбеджы районы. Имӕ ӕрцыдысты, хӕдзӕрттӕ сахстой, байуӕрстой цы сӕ, уыдонмӕ лӕг фӕсивӕд хӕсты нӕ уыдысты, хӕсты уӕгъд уыдысты, ӕмӕ сӕ мады асӕй дӕр бирӕ ӕд лӕгтӕ. Махмӕ та уыдысты зӕронд лӕгтӕ, зӕронд устытӕ, мӕнӕ мах Дыууадӕс ӕртындӕс цыппӕрдӕс азты Йемӕны ӕппындӕр ӕддӕмӕ раксын нӕ уагътой. Ӕмӕ кӕмдӕр цардысты кӕй хӕдзӕртты? Мах хӕдзӕртты, мах, мах сын хӕдзӕртты сын радтой ӕмӕ махӕн нӕ дзаумӕттӕ раппӕрстой. Сымах та дам уырдыгӕй асӕут, нӕ? Ардыгӕй асӕут, адон уызӕн мах сты. Афтӕмӕй нын нӕ фос хизынмӕ нал уагътой, Есенатӕй ер ӕппӕты разӕй чи ззад, уыдонӕн сӕ байзӕддаг Сатырмӕ тыххӕй уый Згӕнӕлды хорз зӕрдӕ хъӕуы сӕфт. Ме цалдӕр хатты фӕнадтой, нӕ сын куымдта йӕ хӕдзӕртты. Ме цалдӕр хатты мӕ раппӕрстой. Ӕмбалаты Гӕбӕтчызг уый дӕр афтӕ, уый дӕр фӕнадтой. Хадыхъхъатӕй Дзыго зӕронды, уый дӕр фӕнадтой. Мамӕ фосбӕры мӕ фӕстӕмӕ уырдӕм куы бацыдыстӕм, уым хуын бакодтам, фӕззӕджы сӕ куы ӕмбырд кодтам, тыллӕг куы иста, уӕд Дженалыхъо мызгойгалуырдыты сӕвӕрдтам, гӕбӕтӕрдӕм радгъуыдис ӕмӕ сӕ Хъанимӕ баластам. Хъани нӕ радтой, уыдон баззадысты уым.

уӕд махмӕ Дзыгойтӕй ӕвысӕрзӕгъгӕ. уыдонӕн дӕр ӕнӕзӕгъгӕ нӕй, ныр махмӕ хох уыди ӕртӕ ахуыргонд лӕджы. уыдонӕй иу уыди Дзиуаты Ӕхсу, ахуыргӕнӕг, кӕцы сывӕллӕтты мах ахуыр кодтой. иннӕ уыди Фидаратӕй Хъасболат, иннӕ уыди Ӕвысӕр, Дзгойты. Мартын ӕвдӕмас ацы ныххайры дымгӕ куы рацыдис, уӕд кӕйдӕр ӕвзӕгтӕй ӕмӕ кӕйдӕр уый фӕстӕ сӕ баст уыд, семӕ хос чи цард, се мгӕрттӕй, уыдон сыл хахахуыртӕ фӕкодтой, ӕмӕ ӕртӕнӕг дӕр Сыбырмӕ ахастой дӕсгай азты. Ӕхсё дӕр фесӕфти, Хъасболат дӕр фесӕфти, фӕлӕ ма Абысар фӕстӕмӕ ссыдис. Йемӕ Ӕрдугады мӕхъхъылы куы рауагътой, уӕд Абысал чи у, уый бацыди Хъасаты Валодямӕ. Мӕнӕ фызыгъы бар мын радт ӕмӕ ӕз Мӕскуымӕ ныффыссон, мӕ бон нал у, Гуырдзы нын нӕ мӕрдтӕй фӕхуынджылӕг кодтой, нӕ хӕдзӕрттӕ ныппырх кӕнынц ӕмӕ нӕ зӕххытӕ фӕстӕмӕ кӕд ратиккой. Ӕмӕ дам дзы ницы рауайдзӕн, фӕлӕ дам бавзар. Ӕмӕ цасдӕр фӕстӕ зӕххытӕ фӕстӕмӕ радтой нӕхицӕн. Ӕмӕ гуырдзыйы куы базыдтой, иунӕг ирон нал баззади Санибӕй, иунӕг ирон. Ӕмӕ гуырдзыйы куы базыдтой,

Санибайы хъӕуы цӕрджытӕ рагӕй дих кодтой канд сыхгай, уӕллаг ӕмӕ дӕллаг Санибайыл нӕ, фӕлӕ ма алы дугты, дин парахатгӕнджыты архайдӕй райстой сӕ иутӕ чырыстон, иннӕтӕ пысылмон динтӕ. Ӕмӕ ӕвӕдза куыд диссаг у, кӕд Санибайы цӕрджыты уыцы дыууӕ дины Дыууӕ дихы акодтой, уӕд сӕ сӕ фыдӕлты рагон ариаг динтӕ иу кодта кӕддӕриддӕр. Дзорттын кувыны ӕгъдау сӕ кӕрӕдзиуыл ӕнгом баста. Ӕнгомдзинад та тыхдӕр у ӕмӕ ныфсдӕр. Чырыстонӕй, пысылмонӕй Санибайы цӕрджытӕ зӕрдиагӕй куывтой Уацилла, Реком, Лӕгтыдзуар ӕмӕ Алардымы. Ӕппӕты кадджындӕр та сӕм уыд Рекомы дзуар. Йӕ равзӕрдимӕ баст у ахӕм таурӕгъ.
Иухсӕв хохӕй Хъазбеджы хохырдыгӕй цыдӕр ратахт ӕмӕ бӕстӕн ныррухс кодта ӕмӕ уым къуыбырыл ӕрбадтис. Мӕ уӕд, ӕвӕццӕгӕн, дӕснытӕ тӕккӕ хуызӕн дӕснытӕ нӕ, фӕлӕ чи зыдта, ахӕм дӕснытӕ уыдысты. Мӕ дӕсныйӕ нӕ афтӕ зӕгъы, дӕсны цы нӕ афтӕ зӕгъы, уырдӕм, дам, ссӕут, уым, дам, хъуамӕ исты уа. Йемӕ усӕн бӕрзондмӕ ссыдысты ӕмӕ, дам дзы кӕд исты у, адӕм-иу ма бавналӕнт. Дӕсны сын афтӕ бафӕдзӕхста. Йемӕ ссыдысты ӕмӕ тагъдӕр хӕццӕ сты ӕмӕ, дам дзы ис цыдӕр ӕнахуыр, ӕнахуыр, ӕнахуыр рӕхыс. Йемӕ афтӕ зӕгъуй, Хуыцау лӕвар у, лӕвӕрд у. Ӕмӕ, дам, бакӕнӕм афтӕ. Хъӕуы ӕрӕмбырд кодтой, уымӕ афтӕ алкӕй боны бавналӕн нӕу, Мӕсӕг ӕфсдухӕлттӕ мӕ кӕй хал схауа, уой, мӕ схаудта Фидараты мыггаджы хал. Имӕ загътой, гъер ацӕут, ӕртӕ кӕрдзын скӕнут, ссӕут ӕмӕ райсут. Мадам гыццыл дӕлдӕр куы рцӕуат, уӕд дыгом гыццыл байбын ис. Мадам ӕй хом бавӕрут. Дӕсны сын афтӕ. Имӕ ссыдысты мӕ куыд загътой, афтӕ нӕдӕр ссыдысты, нӕ сӕ гыццыл байбын уыдис ахӕм, ӕмӕ ӕрхӕссон бавӕрдтой. Ӕрсӕцъигӕ батыхтой ӕмӕ, дам, ихон бавӕрдтой. Афтӕмӕй дӕснытӕ уӕддӕр дӕснытӕ сты ӕмӕ загътой: «Фервӕн кӕнын хъӕуы кувӕндоны». Кувӕндон. ӕмӕ скӕнӕм, куыд скӕнӕм. Мот. Хистӕртӕ, ӕвӕццӕгӕн, зондджындӕр уыдысты, стӕй дардмӕ фӕлгӕсӕн чи уыд, ахӕм ӕмӕ загътой, уӕлладжы комӕй рарвылстам, уым куывтам Рекомӕн ӕмӕ дзы скӕнӕм Рекомӕн кувӕндон. Уыцы цъуппыл скодтой Реком бон, Рекомон кувӕн бон. Мӕ не бӕрӕг бон, йӕ фыдӕй фыртмӕ тӕккӕ мӕнӕ числотӕм гӕсгӕ раппар-баппар кӕнынц, фӕлӕ гъер мах фыдӕй-фыртмӕ ӕз дӕр мӕхӕдӕг дӕр афтӕ кӕнын, хохӕтӕн мӕйын йӕ дыккаг сабаты реком бон, йӕ дыккаг хуыцаубоны кӕрдӕгхӕссӕн афтӕ кодтой, нӕ фыдӕлтӕ ме мах дӕр афтӕ дарддӕр кӕнӕм, числомӕ гӕсгӕ нӕ кӕнӕм. Фӕлӕ йӕ дыккаг куыд рӕййафы афтӕ. Емӕ афтӕмӕй баззадис, ӕмӕ уыцы рӕхысмӕ цы миниуӕг уыдис, Йӕ риу хурсрӕстӕг куы скодта, уӕд-иу загътой, дӕснысон бацамыдта уый дӕр. Ӕмӕ-иу загътой, ӕртӕ кӕрдзын скӕнут, рӕхыс ӕрхӕссут ӕмӕ Ӕррекомы ӕркомкоммӕ Къауыридон, уоми рӕсугъд садон, ӕмӕ ӕй хом сӕвӕрдзыстут. Ӕмӕ-иу рӕхыс ом куы сӕвӕрдтой, уӕд-иу уарын райдыдта. Цасфӕн хъуыди ивгӕс куывӕрд, уӕдта еу загътой адӕм, «Гъе рагъӕд у» ӕма нӕ искодтой Уӕллагхъӕу, гъе фидарӕтӕй кодтой Васнамон роды куывд дӕр. Нӕмӕ еу ӕххӕст куд хастой, уӕд-иу роды куывд искодтой. Уомӕ рӕстӕг Сӕмбедзе бахуӕуй туххӕй. Ӕма та уодӕгтӕ кӕрдзин искодтой, иссудистӕмӕ еу рӕхыс схаста ӕма е бунат сӕвӕрдтой. Афтӕмӕй хӕрзӕрӕгмӕ фӕккодтой фидарӕтӕ.
Абон ма Хохы Санибайы рагон цӕрджытӕй баззад ӕрмӕст цалдӕр лӕджы. Иннӕ хӕдзӕрттӕ та сӕ хицӕуттӕ сарӕзтой сӕрдыгон бауылӕфынмӕ. Фӕлӕ ардыгӕй цы мыггӕгтӕ ацыд, уыдонӕй ацы рӕсугъд хӕхбӕстӕ рох нӕу. Сӕ дзуары бон адӕм зӕрдиагӕй ӕрбацӕуынц сӕхи бафӕдзӕхсынмӕ. Хъӕусырмӕ хохы цъуппыл рагон рекомдзуар сног кодтой Джанайты Слава йе мбӕлттимӕ. ӕмӕ йӕм азӕй-азмӕ фылдӕрӕй-фылдӕр адӕм цӕуын байдыдтой. Санибайы аргъуаны агъуыст ӕмӕ йӕ алыварс куывддон адӕмӕн ӕппӕт уавӕртӕ та фӕцарӕзта Хъуыссӕты Маирбег. Уый тынг архайы, цӕмӕй сӕ фыдыуӕзӕгыл сымбӕлой бӕрӕгбоны рӕстӕг фадат кӕмӕн нӕй, уыцы адӕм дӕр. Баххуырсы автобустӕ, райсы йӕхимӕ хӕрдзтӕ, ӕрбахоны кафджыты зарӕггӕнджыты къордтӕ. Йӕ хъус дары, цӕмӕй раст ӕххӕст цӕуа ковыны ӕгъдау.
Цард цӕуы фӕлтӕрӕй фӕлтӕрмӕ, хистӕрӕй кӕстӕрмӕ. Мӕ хистӕртӕ чи сты, уыдон стыр фарн амондджын Хуыцауӕй лӕвӕрд уыди, мӕ стыргъдау хызтыдысты. Мӕ абоны бон, цӕмӕй цард дӕр ӕдзӕллаг ма уа, адӕм дӕр фидарой, цӕмӕй ӕгъдаудӕр йӕ бынаты уа ӕмӕ адӕмы фарнамонд сӕфт ма уа, уый тыххӕй архайӕм, цӕмӕй Ирыстоны ӕгъдӕуттӕ куыд уыдысты ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ цы ӕгъдауыл хӕст уыдысты, уый дунейы ӕвӕццӕгӕн йе сфӕлдыстӕй абоны бонмӕ цыди фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ, ӕмӕ цӕмӕй кӕстӕртӕ чи сты, уыдон хъомыл кӕнынц, кӕстӕртӕ чи сты, уыдон хъуамӕ ӕгъдауыл хӕст уой. Зӕххы къоры бирӕ адӕмыхатт ис, бирӕ адӕмы нацитӕ ис. Фӕлӕ ирон адӕм дӕр Хуыцаумӕ ӕвӕццӕгӕн сын фӕрн радта, стӕй сын царды уаг радта. Мӕ цӕмӕй царды фӕндаг мидӕг нӕ фыдӕлты ӕгъдау сӕфт ма уа, мӕ цӕуыл фыдӕбон кодтой, цӕуыл тох кодтой, цы хорздзинад хастой царды мидӕг, уый мах кӕстӕр фӕсивӕд цӕмӕй размӕ хӕссӕм, уый тыххӕй йацы хабӕрттӕ аразын хӕй Саниба кому йацы Санибайы хъӕумидӕг стыр хъӕуди стыр фарнамон злаборди Хуцауӕй яцы бынатмидӕг нӕвдӕлтӕ куфтой рекоммӕ, нӕвдӕлтӕ куфтой Алардымӕ, Рухсуатиламӕ, нӕвдӕлтӕ куфтой зӕдтӕ-мадауджытӕ. Абоны бон мах иннӕты адӕмхаттӕй ӕдзӕллаг дӕр не стӕм, стӕй гуыдзӕг дӕр не стӕм. Мацӕмӕй ирон адӕмы уаг фулдӕр кӕна, ма рӕсугъддӕр кӕна, ма кӕстӕртӕ ахур кӕной, ма йӕ фулдӕр раздумӕ хӕссой, уой туххӕй ацы хабӕрттӕ кӕнӕм ма дзы уӕле ис Рекомы кувӕндон, кӕцымӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ-иу уордӕм цыдысты хистӕртӕ дӕр, кӕстӕртӕ дӕр Хуыцауӕй хордзинад курӕг уыдысты, рӕсугъддзинад курӕг уыдысты, Хуыцаумӕ куывтой, цӕмӕй Ирыстоны фӕсивӕд фидарой, зондӕй дӕр, хъаруйӕ дӕр, гъдауы мидӕг дӕр цӕмӕй размӕ цӕуой. Абоны бон хистӕртӕ кувынц, мах дӕр ууыл архайӕм, цӕмӕй ӕдзӕллагдӕр ма уӕм. Нӕ кувӕндӕнтӕ дӕр хъуамӕ уой фидар, нӕ кувӕндӕнтӕ дӕр хъуамӕ дзыллаг ма уой, мӕгуырхуыз ма уой. Царды уаг тынг зын райнтӕсаг у мӕ йын бирӕ фӕзилӕнтӕ и. Фӕлӕ Цард цӕуы, мӕ фарн немӕ хӕссы. Мах дӕр ууыл архайӕм, цӕмӕй ирон адӕм царды уагмӕ цы бар дарынц, уой йафой, цӕмӕй иннӕтӕй дӕр раздӕр ма цӕуой, цӕмӕй дӕлдӕр ма лӕууой. Фӕлӕ ӕгъдау стыр фарнлӕвӕрд и Хуцауӕй. Мӕ нигъдӕттӕ куы фесафӕм, цы курдиат агурӕг уыдыстӕм, цы хурдиат агурӕг уыдыстӕм, уыд раст нӕ уыдзӕни. Ацы кувӕн бынат мидӕг цыдӕриддӕр ис аразын пол архайӕм, цӕмӕй алцыдӕр рӕсугъд, алцыдӕр алцыдӕр аива. Абоны бон йӕм фӕсивӕд ӕрбацыдысты алы мыггӕгтӕ, стӕй ардыгӕй Санибагомӕй цы мыггӕгтӕ раздзысты, уыдонӕй дӕр. Алчидӕр хи Хуыцауыл фӕдзӕхсы, алчидӕр хи рекомзӕдтыл фӕдзӕхсы, дзуӕрттыл, Мадымайрӕм, Чырыстийыл. Мӕ цы координат курӕг сты, уый сыл координат куыд ӕрцӕуа? Ӕртӕккӕ иумӕйагӕй алчидӕр йӕ бон цы у, мӕ рӕсугъддӕр цы у, ууыл куы нӕ архайӕм, уӕд царды уаг тынг зын у. Мӕ царды фӕндаг мидӕг цыдӕриддӕр фӕзилӕнтӕ и, уымӕй алчидӕр хъуамӕ рӕстфӕндагыл цӕуа.

рабондӕгӕнджын бон у. Йӕ бын дӕр байс мӕнӕ кувӕг адӕм. Ӕргом дзуар дӕмӕ сын ӕргом хӕстӕ куыд кӕна, ахӕм амонд рат. Алаздӕр дӕ бынмӕ фӕцӕуынц рӕсугъдӕй. Ӕмӕ иннӕ аз та ноджыдӕр рӕсугъддӕрӕй куыд ӕрбацӕуой, ахӕм амонд рат. Рӕстӕрджи табу дӕ хицӕн Удхауи, фиццаг минӕвар зӕххон адӕммӕ дӕ. Зӕххон адӕммӕ Хуцауӕй хорздзинад, сабурдзинад ӕма ӕнӕниздзинад кӕсай. Махӕй та нӕ хорздзинӕдтӕ кӕсай Хуцау. Нӕ ахӕм абон рад. Рӕстӕрджи нӕ кӕстӕртӕ де уарзӕг уӕд, фыдбылызӕнӕй хызтод, амондӕй домбай куд уой, ахӕм амонд рад. Нӕ кӕстӕртӕ службӕ чи у, йӕ службӕ рӕстугӕй куыд ахицӕн кӕна, йӕ хӕдзармӕ дзӕбӕхӕй куыд ӕрцӕуа, ахуыр чи кӕны,

Дзуармӕ куы цыдысты Дзуармӕ, уӕд махмӕ иууылдӕр мӕхӕдӕг дӕр чъиритӕ хастой, хастой Дзуармӕ ӕрмӕстдӕр бӕгӕны къуымӕл бахсӕвӕдта. Ӕндӕр арӕх Дзуармӕ ничи хаста. Ныр кӕсӕм сылгоймӕгтӕ дӕр бӕгънӕгӕй лӕппутимӕ Ӕмӕ водкӕты йеддӕмӕ дзы арвын фӕхуысивай, исмӕ, дам, дӕт кӕнӕм, уый раст нӕу. Нӕу.
Стӕй сымахмӕ ну, бӕрзонд бынаты ис рекомы дзуар, ӕмӕ йӕ рдӕм кӕмӕн ӕмбӕлди цӕуын? Рдӕм ӕмбӕлди, мах кӕстӕртӕ, стӕй нӕ хистӕртӕ иу кӕмӕн уый загътой, уый биртӕ чи скуывтаид, уый. Кӕстӕртӕ мах иууылдӕр цыдыстӕм уырдӕм. Нур хистӕртӕ еу, мӕхе хистӕртӕ чи уыд, ахӕм лӕгтӕ, лӕппутӕ. Уыдон дӕр исыд, фӕлӕ иу хистӕрди чъиритӕ чыгъдта уыди.
Ӕмӕ ӕр алы бинонтӕй дӕр уырдӕм Алы ӕр хӕстӕг, ӕр Санибай, дыууӕ хъӕуы чи нӕ, уыдоны алы хӕдзар дӕр цыди иротӕм фудзи.

Мӕ Ир адӕм та хъазт уыдаид, нӕ? Стӕй Ер хъуггуывд куы кодтой, нӕ хъуггуывд, уӕд-иу уыди хъазт. Так, дыууӕ хъӕуы ӕрымбырд сты, кӕнӕ ма нӕ Ер колхоз-иу скодта куывд. Девятый май, кӕнӕ Первый май, нӕ? Ӕмӕ уӕд фӕндалы бынӕй уым дзӕбӕх фӕз ӕмӕ фондз хъӕуы дӕр ӕрымбырд сты уырдӕм. Ӕмӕ хистӕртӕ бадтысты, фӕлӕ мӕ ӕрыгон фӕсивӕд чи сты, чызджытимӕ уыдон хъазт, симд, кафт, ерысӕй-иу кафыдысты. Иунӕг ирон, ӕрыгон. ӕрыгон никуы ӕрбадтаид фынгыл. Нӕдӕр сылгоймаг, нӕдӕр, стӕй куыд уыди, хистӕртӕ-иу барвыстой хъазтмӕ нуазӕн. Рахӕцын кӕнут, мах хъӕлдзӕг чи дары, зӕгъгӕ. Сӕ цӕрӕнбон бирӕ уӕд. Ӕмӕ йыл бацыдысты ӕмӕ нуазӕнтӕ чи бахаста, уыдон йын раарфӕ кодтой, нуазӕнтӕ йыл радтой, ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ кӕстӕртӕ радтой, чи ӕрбахаста, уыдонмӕ. Уыдон сӕ дзых натылдтой, сӕ дудзы натылдтой. Афтӕ уыдысты. Хуыцаумӕ дӕр, Уастырджимӕ дӕр, Мадымарӕмӕ дӕр, Чырыстиймӕ дӕр, зӕдтӕмӕ дӕр, ударджытӕ дӕр, Екомӕ дӕр, цыдӕриддӕр дзуармӕ кувӕм, цыдӕриддӕр зӕдтӕм кувӕм, уымӕй ӕмрӕстдӕр кувӕн ис бӕгӕныйӕ, фӕлмӕн нозтӕй. Стӕй зӕрдӕйы уагӕй, зӕрдӕйӕ куы нӕ курай, зӕрдӕйӕ куы нӕ кувай, уӕд йӕ куывдӕн йӕ фарн бирӕ нӕ цӕуы. Фӕлӕ цы кувӕм, уый хъуамӕ зӕрдӕйы кувӕм. Стӕй цы кӕнӕм, уый дӕр хъуамӕ зӕрдӕйы кувӕм. Мӕнӕ цӕстынгасӕй хъуамӕ ма кӕнӕм, фӕлӕ рӕсугъд цы ис, уымӕй хъуамӕ хайом. Мӕ ёсы карз нозт чи у, ирон ӕгъдауы мидӕг никуы уыди, уый мӕнӕ фӕстаг рӕстӕгмӕ йӕ райдтой арахъӕй дӕр кувын, значит, ӕндӕр нозтӕй дӕр кувын, фӕлӕ уый дзуары бынат дӕр кӕны ӕгуыдзӕг, стӕй ӕдзӕллаг. Мӕ куывд дӕр Хуыцаумӕ дӕр хъусгӕ дӕр уыйбӕрц нӕ кӕны, стӕй йӕ фарн дӕр уыйбӕрц нӕу.
Кӕддӕр ирон адӕмӕн Хуыцау цы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ балӕвар кодта, уыдонӕн абон сӕ арфӕмӕ куырыхон мидис бирӕтӕ ӕргом кӕнын архайынц ӕмӕ сын уӕд се цӕг аргъ дӕр бамбарынц. Ӕмӕ, хохы Санибайы бӕрӕгбоны уӕвгӕйӕ, нӕ бон фидарӕй зӕгъӕн уыд, ирон лӕджы туджы ма абон дӕр кӕй ис уыцы диссаджы тӕмӕссаг бастдзинад, нӕ зӕддынгӕс фыдӕлтимӕ, нӕ рагон зӕххы фарнимӕ. Фылдӕрӕй-фылдӕртӕй кӕны тырнындзинад нӕ рагон фыдӕлты ариаг дины ӕгъдӕуттӕ хорз зонын ӕмӕ сӕ раст ӕххӕст кӕнын. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй бонӕй-бонмӕ ӕцӕг ирон зӕрдӕргъӕвд ӕмӕ уӕздан фӕсивӕды нымӕц фылдӕрӕй-фылдӕр кӕна,